Helo bawb, Ows dwi, a dwi wedi dod yma i ddarllen llyfr i chi heddiw. Llyfr Dewin a Dotsi, ar y wyb. Da chi'n barod? Beth yw hwnna yn yr awyr? Wel, wel, y Bala Lôn! Hwre! Mae Dewi na Doti yn dod i'n gweld ni yn y cylch meithrin. Mae Doti'n llawn cyffro, mae ei chynffon bach hi'n siglo ac mae hi'n cyfarth yn hapus. Mae plant bach y cylch meithrin am wybod beth sydd yn het Dewi'n heddiw. Mae Dewin yn tynnu lleuad bapur a seren fach feddal o'i het. Beth am fynd am drip i'r gofod heddiw, ffrindiau? meddai Dewin. Mae'r plant i gyd wrth eu bodd. Beth am i Doti yrru'r roced? meddai un ferch fach. Ie, Doti'r gofodwr, meddai ei ffrind, ac mae pawb yn chwerthin. Wrth gwrs, meddai Dewin. Nawr te, gosodwch eich cadeiriau mewn un rhes hir, eisteddwch arnyn nhw a chofiwch glymu'ch gwregys. Mae pawb yn gwneud fel mae Dewin yn gofyn ac mae Doti'n eistedd yn y tu blaen yn barod i yrru'r roced. Mae Dewin yn tasgu ei sêr bach hudol dros y cadeiriau ac yn gofyn i'r plant gyfri i bump. 1, 2, 3, 4, 5. Ydych chi'n gallu clywed yr injan yn rhuo? Mae'r roced yn saethu i'r gofod. Beth yw'r cilch mawr gwyn a draw yn fanna, Dewin? Wel, y lleiad, wrth gwrs. A beth yw'r pethau bach pert na sy'n disgleirio yn yr awyr dywyll? Dyna'r sêr bach rŷn ni'n ei gweld yn wincio arna ni bob nos. Mae'r roced yn gwibio rhwng y planedau a'r sêr. O, mae'r gofod yn llawn rhyfeddodau, meddai Dewin. Mae'n amser i Dewin a Doti fynd nawr. Mae Dewin yn tasgu ei sêr hudol eto. Un, dau, tri, pedwar, pump. Ac mae pawb yn ôl yn y cylch meithrin ar ôl eu trip cyffroes i'r gofod. Diolch Dewi na Doti! Mae pawb wrth eu bodd yn siarad yn Gymraeg am eu taith ryfeddol. Mae'r Balalŵn yn aros am Dewi na Doti. I fyny â nhw! Hwyl fawr Dewi na Doti! Tan ein hantur nesaf. Oh, dwi wrth y modd efo'r gofod. Byddai'n siŵr o edrych allan ar y sêr bach pert na heno. Diolch i chi gyd am wrando. Hwyl fawr!
Helo, Lowri ydw i, a dwi yma i ddarllen stori gyda Dewin a Dodi. Dewch chi ymuno! Mae Dewin wedi bod yn sôn am y tro aeth i'r Cylch Meithrin ac adeiladu castell tywod! Dyma stori Lan y Môr. Mae hi'n ddiwrnod braf heddiw ac mae Dewin a Dodi wedi dod i'r cylch meithrin i weld eu ffrindiau bach. Mae'r plant yn chwarae yn y pwll tywod. Mae Dodi wrth ei bodd yn chwarae mewn tywod, ond does dim digon o leydd i redeg o gwmpas yn y pwll tywod bach yma. Paid â phoeni, Dodi, meddai Dewin. Cer di weld beth sydd yn yr het heddiw. Bwced a rhaw! meddai'r plant bach. Ie, meddai Dewin. Beth am adeiladu castell tywod anferth? Ond does dim digon o dywod yma i adeiladu castell tywod anferth, meddai un ferch fach. Aha! Arhoswch, meddai Dewin, gan dasgu ei sêr bach hudol dros y tywod. Pawb i gyfri i bump. Un, dau, tri, pedwar, pump! Mae Dewin a Dodi a phlant y Cylch Meithrin wrth eu bodd. Mae hud a lledrith Dewin wedi dod â nhw i lan y môr. Mae tywod ym mhob man ac mae'r môr yn las a chlir. Mae'r plant i gyd yn cario bwced a rhaw ac mae Doti'n rhedeg yn hapus ar hyd a lled y traeth melyn cynnes. Mae digon o le iddi fan hyn. Dewch nawr, meddai Dewin. Dewch i adeiladu castell tywod. Mae'r plant i gyd yn palu ac yn llenwi'r bwcedi â thywod. Troi'r bwced ben i waered. Tap, tap, tap. O! Tŵr hyfryd! Cyn pen dim, mae'r plant wedi adeiladu castell tywod gorau a mwyaf anferth erioed. Mae Dotty wedi dechrau palu hefyd! Mae gan Dewin sypreis iddi. Mae'n tasgu sêr bach hudol nes bod Dotty'n dechrau cyfarth yn llawn cyffro. Wel, wel, wel, meddai Dewin. Dewch i weld be sy'n nofio'n y twll mae Dotty wedi ei balu. Mae pawb yn gyffro i gyd wrth weld pysgodyn bach yn gwibio ochr i ochr a chranc bach coch yn codi un o'i freichiau i ddweud helo. Helo, Cranc Bach Coch! Helo, Pysgodyn! Mae Dodi mor hapus. Mae hi'n dringo i ben y castell tywod anferth. Dodi yw brenhines y castell. Mae Dewin wedi tasgu ei sêr bach hudol ac mewn chwinciad, mae'r plant a Dewin a Dodi yn ôl yn y cylch meithrin. Mae pawb yn clebran yn hapus yn Gymraeg am eu diwrnod braf ar y traeth a'r castell tywod anferth! Mae'r Bala Lŵn yn barod i fynd ar daith hefyd. I mewn â Dewin a Dodi! Hwyl fawr Dewin a Dotty, tan ein hantur nesaf! Wel dyna stori dda, alla i ddim aros i fynd am dro i'r dŵr a darganfod be sydd yn cuddio o'n cwmpas. Wela i chi cyn bo hir am stori arall. Hwyl fawr!
Dewin a Dodi yn yr archfarchnad. Mae Tristan ac Amira am brynu basta, caws, A thomatos yna ar farchnad. Ond ble mae'r pasta, caws a thomatos? Mae angen help arnon ni, meddai Tristan. Un, dau, tri, pedwar, pump, bala lŵn! meddi'r plant. Yn sydyn, mae Dewin a Dodi yn yr archfarchnad. Bore da Dewin a Dodi, meddw Mira. Tybed, allwch chi helpu ni? Wrth gwrs, meddai Dewin. Dewin, dwi'n hapus i helpu. Rydyn ni'n chwilio am pasta, meddai Tristan. Tybed ble mae'r pasta? Mae Dewin yn taflu sir hyd at y Self Basta. Pa fath o basta dych chi'n eisiau? meddai Dewin. Ydych chi eisiau cregyn pasta? medd Dewin. Neu ydych chi eisiau cylchoedd pasta? Neu beth am lythrennau pasta? medd Dewin. Llythrennau pasta! medd Tristan ac Amira. Wff! medd Doti. Mae Doti'n hoffi pasta hefyd. Beth arall sydd ar ei restr siopa? medd Dewin. Tomatos! medd Amira. Mae Dewin yn taflu sur hyd at y silffoedd tomatos. Pa liw tomatos dych chi eisiau? medd Dewin. Ydych chi eisiau tomato coch, tomatos oren, neu beth am tomatos biws? Tomatos coch! medd Tristan ac Amira. Beth arall sydd ar ei restr siopa, Mydd Dewin? Caws, meddai Trystan. Pa gaws dych chi eisiau, Mydd Dewin? Ydych chi eisiau caws Caerffili neu gaws Mozzarella? Neu Beth am gaws edam? Caws mozzarella! medd Trystan ac Amira. Wwff! medd Doti. Mae Doti'n hoffi caws hefyd. Mae hi'n amser cinio. Tybed beth mae Trystan ac Amira yn ei gael i ginio heddiw? Lythrennau pasta, tomatos coch a chaws mozzarella wrth gwrs. Mmm! Edrychwch ar blatiau Trystan ac Amira. Tybed beth yw'r lythrennau'n dweud? Edrych Dodi, mae dewin Trystan ac Amira'n dweud diolch! Wwff medd Dodi, hwyl fawr tan eich antur nesaf.
Pan dwi'n mynd i di Granchi, dwi'n mynd â fy llyfr tynnu lluniau gyda fi. Fy hen dadgu yw Granchi. Mae e'n hen iawn, iawn, iawn. Mae'n rhaid i Mam weiddi drwy blwch llythyrau er mwyn iddo'n clywed ni. Mae'n eistedd ac yn eistedd yn ei gadair drwy'r dydd yn gwylio criced ar y teledu ac yn yfed sgwash piws. Mae hi mor boeth yn Ni Granshi. Mae'n teimlo fel bod ar wyliau. mae Mam yn dweud wrtho. Mae hi fel y carabi fan hyn, Granchi! Mae Granchi yn chwerthin gyda chwarthiad mawr oer uddwn sy'n llenwi'r lle, ac sy'n gwneud i'r llestri grynu. Dwyt ti erioed wedi bod i'r Caribi? Mae Mam yn golchi llestri a chwpanau Granchi ac yn edrych yn ei oergell. Mae'n cynhesu pastau stê a thatws stwnsh yn y Microdon, ac yn arllwys y grefi drosto. Mae'n granshi yn bwyta ei swper ar hambwrdd. Ydi'r gofalwyr wedi bod heb i o granshi? gofyn a Mam, ond dyw e ddim yn gwrando. Mae'r gofalwyr yn debyg i nyrsys. Maen nhw'n helpu Granchi i ymolchi a gwisgo bob dydd. Pan mae Granchi a Mam wedi gorffen sgwrsio, rydyn ni'n mynd i'r llyfrgell i newid fy llyfrau. Ac ar ôl y llyfrgell, rydyn ni'n cwrdd â dad a fy mrawd bach yn y caffi. Mae dad yn dewis coffi Americano a darn o gacen foron. Mae mam yn dewis cappuccino a thriongl mawr o gacen goch fel A dwi'n dewis sydd afal a dwy bicen ar y main. Ar ôl bod yn y caffe, rydyn ni'n mynd i siop Sprinkles i gael hi fy nia. Wedyn, rydyn ni'n mynd i'r parc i chwarae. Mae dad yn gadael i fi wrthio fy mrawd ar y siglen. Wii! meddai babi bach. Dwi'n mynd i eistedd o dan fy hoff dderwen fawr ac yn agor fy llyfr tynnu lluniau i ddechrau lliwio. Yn y gwanwyn, rydyn ni'n gwylio wenoliaid yn hedfan o'i chwmpas, ac yn y haf, rydyn ni'n cael picnic weithiau yng nghosgod y goeden. Yn y hydref, dw i'n casglu'r mês bach sy'n cwmpo oer goeden ac yn mynd â nhw adre gyda fi. Yn ôl Mam, roedd y dderwen fawr yno cyn y parc, cyn y llyfrgell, cyn y caffe a chyn y siop hif yn iâ. Mae hi wedi bod yno erioed, bron. Mae Dad yn dweud wrtha i bod y dderwen fawr wedi goroesi, Storm Arianwen, Storm Bryn, Storm Caredwyn, Storm Dafydd, Storm Eirian a Storm Ffred. Rydyn ni i gyd yn meddwl y bydd y dderwen fawr yno tan ddiwedd yr oeddor. Ond un dy'r Sadwrn ar ôl Storm William, rydyn ni'n darganfod y dderwen fawr yn gorwedd yn fflat ac yn llipa ar draws y rec, a dyna'r diwrnod aeth Granshi ar goll o'i gadair. Gwaeddodd Mam drwy blwch llythyrau. Granshi! Ond doedd dim ateb. Treuliodd Mam y diwrnod wedyn ar y ffom drwy'r dydd. siaradodd hi gyda Mam-gu Leim i ddechrau. Yna, siaradodd gyda Dad-cu Li. Yna, siaradodd gyda hen fodryb Didi, hen fodryb Gwendolyn, hen fodryb Eleanor a hen ewythr Theo. Yna, siaradodd hi gyda mwy o hen ewithrod a hen fodrybedd a phobl eraill oedd yn cyffredib i fi, meddai hi. Siaradodd gyda rhai ohonyn nhw am amser hir. Yna, siaradodd hi am lai o amser gyda llawer o bobl. Pobl nad o'i ni erioed wedi cwrdd â nhw nac wedi clywed amdanyn nhw. Doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i'n perthyn i gymaint o bobl. Dywedodd hi wrth bawb ein bod ni'n cael parti arbennig i Granchi. Dwi'n mynd â fy llyfr tynnu lluniau gyda fi i'r parti arbennig. Mae'r parti arbennig yn llawn o'r bobl mae mam wedi bod yn siarad gyda nhw ar y ffôn. Ond mae yna gannoedd, miloedd, miliynau, biliynau o bobl eraill heddiw. Mae gan hen ewylledd Theo wallt hir fel plethu sy'n mynd yr holl ffordd i lawr ei gerdd. Mae e'n dweud wrtha i, daeth dy gwransi i Gaerdydd ar gwch o'r enw Eriga. Mae dyn arall yn dweud, ac enw'r ynys ddaeth e ohoni yw Antigua. Mae hen fodryb Didi yn gwisgo wig. Bob tro dwi'n ei gweld hi, mae ganddi wallt gwahanol. Mae hi'n dweud wrtha i, Yn Antigua, roedd llawer o heulwen, Môr Glas a cherddoriaeth Soca. Mae menyw arall yn dweud, Paid anghofio am y pysgod! Mae Dad-cu Lee yn gwisgo siwt las lachar, ac mae ganddo sbectol haul yn eistedd Ar ei wallt arian, mae'n sibrwd. Pan ddaeth Granchi i Gymru i ddechrau, roedd hi mo oer nes bod chlychau iâ yn hongian o'r tapiau. Ac meddai Mam-gu Lein, roedd rhai pobl yn oeraidd hefyd. Roedden nhw'n galw enwau cas arno, wrth iddo gerdded i lawr y stryd. Mae ein cyfnither yn elfio yn gwisgo pen wisg sy'n goch ac yn aur ac yn wyrdd, meddai. Roedd Granchi yn 97 oed. Roedd ganddo 12 o blant, 33 o oerion, 40 o or-oerion a 7 o o-o-oerion! Mae rhywun yn estyn am ffrite pysgod hallt ac yn dweud, Dim gobaith, man! Fydde di byth yn gallu eu cyfri nhw i gyd! Ar ôl eistedd i lawr i fwyta, dw i'n tynnu fy llyfr tynnu lluniau allan. Mae mam yn dod â llond plat o reis a ffa i fi. Mae Dad yn rhoi lloiaid fawr o gyri gaffe ar ei ben, ac mae modryb Soph yn ychwanegu coleslaw ar y ochr. Mae ewythr arall yn ychwanegu tamaid o bysgod wedi'i ffrio a darn o giw iâr jerth, meddai. Mae holl o'r oeriau'n granshi wrth eu boddau'n bwyta. Ar ôl bwyd, Mae'r gerddoriaeth yn mynd yn fwy swnllyd. Mae'r oedolion yn dal i fwyta ac yfed a sgwrsio, ond mae rai o fy nghefndir newydd yn dechrau dawnsio. Dwi'n rhoi fy llyfr tynnu lluniau i lawr ac yn dechrau toelli yn fy ffrog arbennig. Ar ôl y parti arbennig, dydyn ni ddim yn mynd i weld Granchi. Dydyn ni ddim yn mynd i'r parc. Dydyn ni ddim yn mynd i'r llyfrgell. Dydyn ni ddim yn mynd i'r caffi a dydyn ni ddim yn mynd i'r siop hif yn ia. Dwi'n eistedd ac yn eistedd yn fy nghadair, yn tynnu lluniau ac yn lliwio, gan feddwl am y dderwen fawr. Yna, dwi'n cael syniad a dwi'n gweiddi i lawr i grisiau, Mam! a dydd Sadwrn canlynol, rydyn ni'n mynd i'r parc. Dydyn ni ddim yn mynd i'r llyfrgell, a dydyn ni ddim yn mynd i'r caffi. Mae yna dwll mawr lle roedd y dderwen fawr yn arfer bod, a dyna lle rydyn ni'n mynd. Dwi'n plannu fy mesen fach. Dw i'n gwthio fy mrawd bach ar y seiglen ac yn dweud wrtho, Un dydd, fe awn ni i Antigua a bwyta pysgod wedi ei ffrio. Ac yna, rydyn ni'n mynd i gael hi fy nha.

Helo bawb! Ows dw i, a dwi'n mynd i ddarllen llyfr Dewi na Doti i chi. A tro yma, mae Dewi na Doti yn crwydro Cymru. Beth wyt ti'n neud, Gruff? medda Aisha. Dwi'n edrych ar fap o Gymru, medd Gruff. Dyma ble rydyn ni'n byw. Dwi eisiau gweld mwy o Gymru. Beth am alw ar Dewi na Dotty? medd Aisha. Syniad da! Un, dau, tri, pedwar, pump! Balalŵn! medd Gruff. Dyma Dewin a Doti yn cyrraedd ar unwaith. Bore da, Dewin a Doti, allwch chi ein helpu ni? medd Gruff. Wrth gwrs, medd Dewin. Dewin dw i, hapus i helpu. Hoffem ni weld mwy o Gymru, ond dydyn ni ddim yn gwybod ble i fynd. Allwch chi ein helpu? medd Aisha. Wrth gwrs, gallwn i fynd yna Bala Lŵn, medd Dewin. Mae Dewin yn crafu ei ben. Mae Dotsi yn crafu ei phen. Beth am fynd i ddysgu mwy am fynydd uchaf Cymru, medd Dewin. Wff wff! medd Dotsi gan nodio ei phen. Ble mae mynydd uchaf Cymru, medd y plant. Dyma ni ar ben yr Wyddfa yn Eryri yn y gogledd, medd Dewin. Mae'r Wyddfa yn 1,085 metr o uchder. Mae pobl yn gallu cyrraedd y copa drwy gerdded, dringo neu fynd ar drên. Waw, medd y plant. Anhygoel! Ble nesa, Dewin? medd y plant. Beth am fynd i'r dwyrain i weld pont ddŵr fwyaf Cymru, Pont Gysylltde, ger Llangollen? medd Dewin. Mae'r bont yn 310 metr o hyd a 38 metr o uchder. Waw! medd y plant. Gwych! Rydyn ni'n hoffi teithio ar gwch ar draws y bont. Wff wff! medd Doti gan siglo ei chwt. Ble nesa, Dewin? medd y plant. Hm, beth am ymweld â chastell? medd Dewin. Fe awn ni i orllewin Cymru i weld un o gestyll hynaf Cymru sef Castell Ddinefwr ger Llandeilo. Cafodd y castell ei adeiladu dros 800 mlynedd yn ôl. Waw! medd y plant. Mae'n gyffroes edrych o gwmpas y castell, antur go iawn! Mae pobl yn gallu cyrraedd yma drwy gerdded, ar drên neu mewn car, medd Dewin. Ble nesa, Dewin? medd y plant. Mae amser gyda ni i fynd yn y Bala Lŵn i un lle arall, medd Dewin. Edrychwch ar y map, medd Gruff. Rydyn ni wedi bod i'r gogledd, i'r dwyrain ac i'r gorllewin. Ydan ni'n mynd i'r de nawr? Wff, wff! medd Dotty, gan nodio ei phen. Ydyn wir, medd Dewin. Rydyn ni'n mynd i ymweld â gwarchodfa natur. Dyma ni! Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn ne Cymru. Gwarchodfa glan y môr ydy hi, medd Dewin. Am le hyfryd! Beth allwn ni ei wneud yma? medd y plant. Mae llawer i'w wneud yma, medd Dewin. Beth am edrych ar yr anifeiliad a'r adar gwyllt sy'n byw yn y twyni tywod? Mae pobl yn cerdded neu'n dod yma ar beic. Waw! medd Gruff, rydw i'n mwynhau chwarae yn y twyni tywod! Wwff! Wwff! medd Dotty, gan ysgwyd ei chynffon. Wel, dyna ein taith ni o gwmpas Cymru wedi dod i ben, medd Adewin. Rydyn ni wedi cael amser pen i gamp, medd Gruff. Mae hi'n braf iawn byw yng Nghymru, medd Aisha. Diolch, Dewin a Dotty. Wwff! Wwff! medd Dotty. Hwyl fawr, tan ein hantur nesa. Wel, tydi Cymru'n lle arbennig i fyw ynddi. Dwi mor falch bo ni gyd yn byw 'ma.
Dewin a Doti'n helpu yn y gêm fawr. Mae hi'n ddiwrnod y gêm bêl-droed fawr. Mae'r mamau yn chwarae yn erbyn y tadau. Mae pawb yn prynu tocyn i weld y gêm yn y parc. Mae Cai, Sara, Eifa a phlant y Cylch Meithrin yn helpu. Mae'r ddau dîm yn dod i'r cae. Hwrê! Ond ble mae'r dyfarnwr? O, na! Does dim dyfarnwr! Un, dau, tri, pedwar, pump, Balalŵn! medd y plant. Yn sydyn, mae'r Balalŵn yn hedfan uwchben y cae. Helo, bawb! Dewin dw i, hapus i helpu fel dyfarnwr. Mae Dewin yn chwythu'r chwiban. Mae'r gêm yn dechrau. Mae'r bêl yn taro'r postyn gôl ac yn byrstio! O na, medd Cai. Does dim gwynt yn y bêl, medd Eifa. O, be wnawn ni? medd Sara. O, mae Dewin yn chwerthin. Peidiwch â phoeni, medd Dewin. Mae Dewin yn taflu sêr hyd yr os het hudol Dewin. Hwrê! Dyma bêl newydd sbon. Mae Dewin yn chwythu'r chwiban. Mae'r gêm ar ben. Dou gôl i'r mamau a dau gôl i'r tadau. Hwrê! Am ddiwrnod da!

Mae'n ddiwrnod prysur yma ynghylch meithrin Cwm Bychan Bach heddiw. Ydych chi'n gweld yr holl blant yn chwarae'n hapus? Mmm, ydych chi'n coginio rhywbeth blasus, Tom a Dana? Hei, gofalus ar y beics 'na, Guto a Martha! Ha ha! Ydych chi'n gwybod pwy arall sy'n hoffi chwarae yn y cylch meithrin? Dewin, wrth gwrs! Mae Dewin wrth ei fodd yn chwarae gyda'r holl blant yn y cylch meithrin. Heb anghofio Doti. Helo, Dewin a Doti. Ydych chi am ddod i chwarae gyda ni heddiw? Hwre! Tybed beth gawn ni chwarae heddiw? Oes gen ti rhywbeth yn cuddio'n dy het, Dewin?
Map! Map helfa drysor! Da iawn, Dana! Map helfa drysor yw hwn! Wyt ti a Dotty wedi gosod helfa drysor i'r cylch meithrin? Wel, dyma ni, hwyl! Mae angen dod o hyd i bum peth ar yr helfa drysor, a bydd y pum peth yn ffurfio gair hud. Gair hud? Gair hud fydd yn helpu'r balalôn i hedfan! Hen bryd i chi ddechrau ar yr helfa drysor, felly. Lle sydd angen i ni fynd gynta, Dana? Y cliw cynta yw fod hwn yn rhywbeth i gadw dy ben yn gynnes. Ydych chi'n gweld rhywbeth, blant?
Um, het? Ie!
Da iawn, Guto! Het yw'r ateb cywir. Mae yna res o hetiau lliwgar cynnes yma, yn does? Lle sydd nesa ar y map, Dana? Y cliw nesa yw fod hwn yn rhywbeth lliwgar iawn, iawn. Tybed be di'r ateb, blant? Ydych chi'n gweld rhywbeth lliwgar?
Enfys? Da iawn, Martha! Enfys yw'r ateb cywir. Wel, dyna ni Enfys, smart. Da iawn, Martha! Lle i ni'n mynd nesa, Dana? Hmm. Mae gan yr eitem nesa lawer iawn o olwynion. Ydych chi'n gallu dod o hyd i rywbeth, blant?
Lori?
Da iawn, Tom! Mae 'na lond lle o olwynion ar y lori fach yna! Hwre! Wel wir, blant, i chi 'di llwyddo i ddod o hyd i dri pheth ar yr helfa drysor hyd yn hyn. Beth yw'r cliw nesa, Dewin? Mae'r eitem nesa yn rhywbeth crwn. Ydych chi'n gweld rhywbeth crwn?
Pêl?
Da iawn, Dana! Pêl yw'r ateb cywir. Gwych, Dana. Dim ond un peth arall sydd gennych i ddod o hyd iddo ar yr helfa. Lle y'n ni'n mynd nesa? Hmm. Waw! Dyma ni barc chware llawn hwyl! Y'ch chi'n mwynhau dod i'r parc, blant? Mae un cliw ar ôl ar yr helfa drysor. Mae'r eitem yma'n anifail hud. Anifail hud. Hmm. Ydych chi'n gweld unrhyw anifeiliaid hud, blant?
Incorn!
Wrth gwrs! Incorn yw'r ateb cywir! Da iawn, blant! Chi 'di llwyddo i gwblhau helfa drysor Dewin a Doti. Ond beth am y gair hud? Mae angen i ni helpu'r Balalŵn i hedfan. Beth yw'r gair hud, Dewin? Mae'r holl bethe rych chi blant wedi dod o hyd iddyn nhw ar yr helfa drysor yn sillafu'r gair hud. Ydych chi'n cofio'r holl bethe blant? Het, enfys, lori, pêl ac uncorn! Beth mae llythyren gynta' pob gair yn ei sillafu?
Helpu? Helpu?
Ydych chi wedi dod o hyd i'r gair hyd? Ydych chi'n gweld y balalŵn yn codi? Da iawn, blant. I chi wedi helpu'r balalŵn i hedfan unwaith eto. Mae'n bryd i ni fynd nawr. Diolch i chi gyd am ein helpu ni heddiw. Diolch, dewin a Dotty! Ond dyw hi'n wych gallu helpu'n gilydd! Hwyl fawr, Dewin a Dotty! Brysiwch nôl i'n gweld ni'n fuan ynghylch meithrin Cwm Bychan Bach.

Helo, Lowri ydw i, a dwi yma i ddarllen stori gyda Dewin a Dodi. Mae Dewin newydd sôn am y tro a aeth i'r Cylch Meithrin a darganfod hadau hud yn ei het. Dewch chi ymuno. Dyma stori Ffrindiau'r Goedwig. Mae plant y Cylch Meithrin yn edrych drwy'r ffenestr. Mae 'na rhywbeth mawr crwn yn yr awyr ac mae'n dod yn nes ac yn nes ac yn nes. Beth ydi o? O! Bala lŵn ydi o! Mae Dewin a Dodi ar eu ffordd i weld y plant bach. Dyma nhw. Helo, Dewin. Helo, Dodi. Mae'r plant yn gofyn i Dewin os oes ganddo rhywbeth yn ei het heddiw. Wel, dewch i ni gael gweld, meddai gan rhoi ei law yn ei het. Mae Dewin yn tynnu pecyn o hadau a photyn blodau allan ohoni. Hmm, nawr te, beth wnawn ni gyda'r hadau yma? Rho nhw yn y potyn blodau, Dewin, meddai'r plant. Fe fydd planhigion neu flodyn pert yn tyfu wedyn. Syniad da, meddai Dewin. Felly, yn araf bach, mae'n gosod yr hadau yn y potyn. Ond does dim byd yn digwydd. Mae angen ychydig o help ar yr hadau, meddai Dewin, ac mae'n tasgu ei sêr bach hudol dros y potyn. Pawb i gyfri i bump? Un, dau, tri, pedwar, pump! O! Edrychwch! Mae'r cylch meithrin wedi troi yn goedwig hardd! Mae coed gwyrdd tal ym mhobman! Mae Dodi'n dechrau cyfarth yn llawn cyffro. Be sy'n bod, Dodi? Wyt ti wedi gweld rhywbeth? Edrychwch! Mae Dodi wedi dod o hyd i wiwer fach. Mae'r wiwer fach yn rhedeg fan hyn a fan draw, i fyny'r goeden ac yn ôl i lawr. Mae hi'n casglu cnau ac mae Dodi yn ei helpu. Mae Dodi a'r wiwer fach yn ffrindiau mawr. A beth sydd yn cropian rhwng y dail a'r lawr? Mae'n snwffian ac yn crensian ei ffordd tuag at y plant. Draenog bach pigog ydi o. Helo, Mister Draenog. Sut wyt ti heddiw? Edrychwch ar Dewin. Mae holl adar bach y goedwig wedi glanio arno. Mae un ar ei het a rhes ohonyn nhw ar ei freichiau.

Mae pawb yn cael hwyl yn y goedwig yng nghanol yr holl blanhigion a blodau gwyllt pert. Mae llygod bach llwyd yn byw yma a phili pala lliwgar yn hedfan rhwng y brigiau. Wel, dyna le braf yw'r goedwig, meddai Dewin. Mae'n llawn rhyfeddodau. Mae Dewin yn tasgu ei sêr bach hudol unwaith eto ac mae pawb yn cyfri i bump. Un, dau, tri, pedwar, pump! Ac mae pawb yn ôl yn y cylch meithrin. Rhowch ddigon o ddŵr i'r hadau sy'n y potyn, meddai Dewin, a chyn bo hir bydd blodyn pert yn tyfu ynddo. Mae'r plant yn ôl dŵr i'r hadau ac yn siarad yn Gymraeg am eu diwrnod hapus yn y goedwig. Mae'r Bala Lŵn yn barod i fynd â Dewin a Dodi ar eu taith unwaith eto. Hwyl fawr, Dewin a Dodi! Tan ein hantur nesaf! Wel, dyna stori dda. Dwi'n mynd i chwilio hadau i'w plannu a gweld beth fydd yn tyfu, a wedyn mynd am dro i weld pa anifeiliaid bach a mawr sydd o'n cwmpas. Wela i chi cyn bo hir am stori arall. Hwyl fawr!
Dewin a Doti yn mynd i'r parc. Mae plant y Cylch Meithrin yn cael picnic yn y parc. Yn sydyn, mae ci bach melyn yn rhedeg drwy'r bwyd ac yn dwyn brechdan! Mae pawb yn chwerthin. Dim ots, medde Anti Mici, mae digon o fwyd yma. Un, dau, tri, pedwar, pump, Balalŵn! medd y plant. Mae Dewin a Doti yn dod i chwarae rygbi yn y parc gyda'r plant. Yn sydyn, mae'r ci bach melyn yn rhedeg at y plant. Medd y ci bach melyn yn drist. medd Dotty. Dewin! medd Wil, mae'r ci bach ar goll! Wel! medd Dewin. Dewin dwi, hapus i helpu. Mae Dewin yn hedfan dros y parc yn y Bala Lŵn. Mae'n gweld merch fach mewn ffrog oren yn chwilio am rywbeth. Mae Dewin yn taflu sêr hyd dros y parc. Mae'r ferch mewn ffrog oren yn rhedeg at y ci. Medd y ci bach yn hapus. Diolch i chi gyd am fy helpu i ddod o hyd i fluff, medd y ferch. Croeso Medd Dewin. Dewin dwi hapus i helpu.
Helo bawb, Ows dwi, a da ni'n mynd i ddarllen y llyfr Dewi na Doti yma heddiw. Da ni'n mynd i fod yn dathlu calan ar draws y byd. Mae hi bron yn Ionawr y cyntaf, dydd Calan, Mae Martha, Guto a'i ffrindiau eisiau dathlu'r flwyddyn newydd. Ond sut allan nhw ddathlu? Mae angen help arnom ni, medd Martha. Un, dau, tri, pedwar, pump, balalŵn! medd y plant. Dyma Dewin a Doti yn cyrraedd ar unwaith. Bore da, Dewin a Doti, medd Guto. Tybed allwch chi ein helpu ni? Wrth gwrs, medd Dewin. Dewin, dwi hapus i helpu. Rydyn ni eisiau dathlu'r flwyddyn newydd gyda'n ffrindiau, Philip, Dana a Ling, medd Martha. Mae hi'n Ionawr y cyntaf fory, beth allwn ni wneud? Mae Dewin yn crafu Ben. Mae Dotty yn crafu ei phen hefyd. Beth am mynd i nofio yn y môr? Mae rhai bobl yn nofio yn y môr ar ddydd Calan, medd Dewin. Nofio yn y môr? Prrrr, medd y plant. Mae Dewin yn crafu ei ben eto. Hmm, beth am mynd allan gyda'r fari lwyd, medd Dewin. Mae hynny'n llawer o hwyl a sbri. Rydyn ni'n canu ac mynd i dai ein ffrindiau. Beth am fwyta bigos? Mae Dadi'n gwneud bigos ar Nos Galan i ni. Dyma beth mae bobl yn hoffi ei fwyta i ddathlu'r flwyddyn newydd yng Ngwlad Pwyl, meddai Philip. Wff wff! medd Doti. Mae Doti yn hoffi cig a llysiau. Beth am fwyta grawnwin? Mae Mami'n rhoi 12 o rawnwin ar nos Galan i ni, medd Dana. Grawnwin! medd y plant. Yn Sbaen, rhaid bwyta grawnwin wrth i'r cloc daro hanner nos ar nos Galan, medd Dewin. Beth am ddathlu'n hwyrach yn y flwyddyn? medd Ling. Dydy diwrnod cyntaf y flwyddyn newydd ddim ar Ionawr y cyntaf i bawb. Rydyn ni'n cael pryd mawr o fwyd gyda'r teulu i ddathlu yn hwyrach yn y flwyddyn. Rydyn ni hefyd yn mynd allan i weld y ddraig yn dawnsio. Sut ydyn ni'n mynd i ddathlu'r y flwyddyn newydd? medd y plant. Mae Dewin yn taflu sêr hud drost y plant. Beth am i bawb ddathlu gyda'i gilydd? medd Dewin. Gallwn fynd i nofio yn y môr, bwyta bigos a grawnwin ac yna dathlu eto gyda'r ddraig. Syniad gwych, medd y plant. Wwff! medd Dotty. Hwyl fawr tan ein hantur nesaf. Wel, dyna ffordd wych o ddathlu'r flwyddyn newydd. Blwyddyn newydd da i chi gyd, sut bynnag da chi'n dathlu.
Helo bawb! Mae Doti eisiau fi ddarllen stori. Beth am glywed stori Santes Dwynwen gyda ni? Roedd Dwynwen yn byw amser maith yn ôl. Roedd hi'n byw mewn castell. Roedd hi'n dywysoges brydferth iawn. Tad Dwynwen oedd y brenin Brychan Brycheiniog. Roedd Dwynwen mewn cariad gyda dyn o'r enw Maelon Dafodryll. Roedd y ddau yn caru ei gilydd yn fawr. Ond roedd tad Dwynwen wedi trefnu iddi briodi tywysog arall. Dywedodd ei thad bod rhaid iddi briodi'r tywysog.

Nid oedd eisiau gweld Dwynwen byth eto. Roedd Dwynwen yn drist iawn. Rhedodd i'r goedwig. Ar ôl crio a chrio, eisteddodd Dwynwen o dan goeden a syrthiodd i gysgu. Gwelodd angel yn ei breuddwyd. Roedd yr angel yn dal diod ym mhob llaw. Rhoddodd yr angel un ddiod i Maelon, ac fe drodd yn dalp o iâ. Dyma ei gosb am fod yn gas. Rhoddodd yr angel y ddiod arall i Dwynwen, a chafodd dri dymuniad. Yn gyntaf, dymunodd dwynwen i'r angel ddadmer Meilon. Yn ail, dymunodd bod cariadon Cymru i gyd yn hapus am amser hir. Ei dymuniad olaf oedd gwneud yn siŵr na fydde hi byth eisiau priodi. Doedd hi ddim eisiau teimlo mor drist eto. Daeth y tri dymuniad yn wir, a phenderfynodd Dwynwen ei bod hi eisiau bod yn Lleuan. Roedd hi'n garedig ac yn helpu pobl am weddill ei bywyd. Mae pobl yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr y pumed ar hugain, gan ei bod hi wedi edrych ar ôl holl gariadon Cymru. Mae Dotty yn hoffi diwrnod Santes Dwynwen. Diwrnod hyfryd i gofio am bawb rydyn ni'n eu caru. Pa stori fydd nesa ar sianel Dewin a Dotty? Der nôl i weld cyn hir. Hwyl fawr!
Helo, dwi yma efo Dewin a Doti i ddarllen stori. Nawr, mae'r stori yma yn un sbesial, achos mam fi ydy'r awdures. Gawn ni ddechrau? Mam-gu, Mali, am bwya. Mae Mali'n bedair oed. Mae hi'n byw yng Nghaerdydd gyda mam, dad a myn-gu. Mae Mali'n llawn cyffro heddiw. Mae'n mynd i ymweld â'i mam-gu arall, Mbwya. Mae Mbwya yn byw yn Llundain. Mae Mali a Mam-gu'n mynd i Lunden ar y trên i weld Mbuya. Yn yr orsaf, mae Mali'n rhoi cysan fawr a chwtsh i Mam a Dad. Cyn hir, bydd Mali a Mam-gu yn Llunden gyda Mbuya. Mae Mbuya a Mam-gu yn neiniau i Mali, ond mae'r ddwy'n wahanol iawn. Mae mam-gu o Gymru ac mam-bwya o Zimbabwe. Ond pan maen nhw'n cyrraedd y gât, dyw mam-gu ddim yn gallu dod o hyd i'r tocynnau trên. Ble yn y byd maen nhw? mae'n gofyn. Dyma nhw, mam-gu, meddai Mali, ac mae'n mynd â'r tocynnau ac yn eu dangos i'r fenyw wrth y gât. Diolch, Mali, meddai Mam-gu. Dere, cyn i ni golli'r trên. Dewch, Mam-gu, mae'r trên yma ac yn barod i adael, meddai Mali. Bron i ni golli'r trên, Myn-gu, meddai Mali. Do, meddai Mam-gu. Beth am i ni eistedd fan hyn? Mae Mam-gu'n stopio wrth fwrdd bach. Mae Mali'n eistedd yn ei chadair ac yn gwylio wrth i adeiladau Caerdydd gael eu gadael yn ôl. Cyn hir, maen nhw'n cyrraedd gorsaf Paddington. Edrychwch, Mam-gu! Dacw'n bwya! Helo'n bwya! meddai Mali, gan roi cwtsh mawr a chesan iddi. Helo Muzukuru wangu, meddai Mbuya, gan ddal yn dynn yn Mali. Mae Mbuya a Mam-gu'n rhoi cwtsh mawr a chusan i'w gilydd hefyd. Croeso i Lundain, meddai Mbuya. Nawr, fe awn ni gartre ar y bws. Gawn ni wneud eich salad ffrwythau arbennig chi heddiw? mae Mali'n holi. Cawn, meddai'n bwya. Ond bydd rhaid i ni nôl ffrwythau o'r farchnad yn gyntaf. Mae Mali'n hoffi ffrwythau, ond dim ond mewn salad ffrwythau. Mae hi wrth ei bodd yn gwneud salad ffrwythau gyda'i mam-gu. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau fydd mam-gu yn eu rhoi yn ei salad ffrwythau hi? Ac mae Mali wrth ei bodd yn gwneud salad ffrwythau gyda'n bwya hefyd. Ond mae salad ffrwythau mam-gu a'n bwya yn wahanol iawn. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau fydd Mbuya yn eu rhoi yn ei salad ffrwythau hi? Felly, ar y ffordd gartre i dŷ Mbuya, mae'r tair yn galw yn y farchnad. O, waw! meddai Mam-gu. Welais i erioed gymaint o bethau mewn marchnad. Ac mae'r farchnad yma tu fas. Nid dan do fel yr un yng Nghaerdydd. Allwch chi ddyfalu pa ffrwythau bydd Mbuya yn eu prynu er mwyn eu rhoi yn y salad ffrwythau arbennig? Mae Mbuya'n codi ffrwyth mawr gyda chroen melyn. Dyma fy ffefryn, meddai, gan aroglu'r ffrwyth. Mae'n llawn sudd ac mae 'na garreg yn y canol. Mango yw hwn. Eich tro chi, Mam-gu, meddai Meli. Ac mae Mam-gu'n codi rhywbeth bach gwyrdd. Mae arogl da ar hwn, meddai Mam-gu. Ai ffrwyth ciwi yw e? Nage, meddai'n bwya. Gwafa yw hwn. Rydw i am gael yr un yma, meddai Mali wrth y stondin nesaf. Ych! Mae golwg od ar yr oren yma. Na, meddai Mam-gu. Ffrwyth ygli yw hwnna. Edrychwch ar hwn! meddai Mam-gu. Rah! mae Mwya'nn gweiddi. Ffrwyth y ddraig yw hwnna! Blaswch yr un yma! meddai'r dyn wrth y stondin nesaf. Mae'n torri ffrwyth mawr lliw oren. Mae'n llachar iawn ar y tu mewn ac yn llawn hadau duon. Papaia yw hwn, meddai. Neu popo, meddai'n bwya. Dwi'n hoffi'r un yma, meddai Mali, gan bwyntio at ffrwyth cochlyd crwn gyda chroen llyfn. Pomogranad yw hwnna, meddai'r dyn. Ych a fi! Mae arogl ofnadwy ar hwn! Ond mae'n blasu'n hyfryd! meddai Mam-gu, gan godi ffrwyth a chroen crychlyd. Granadilla yw hwnna, meddai Mbwya. Hoffwn i fynd gartre i wneud y salad ffrwythau nawr, meddai Mali. Ond mae Mbwya'n dweud, Mali, ble mae dy fag di? O na! meddai Mam-gu, ble all e fod? Does dim syniad gyda fi, meddai Mali. Efallai ei fod wrth un o'r stondinau, meddai'n bwya, gan edrych yn ôl. Felly maen nhw'n mynd i chwilio am fag Mali. Dyw e ddim wrth y stondin yma. Nag wrth yr un yma, meddai mam gi. O, dacw fe, meddai Mali. Fe adaw ei si yna ar ôl blasu'r popo, Diolch! meddai Mali wrth y dyn caredig. Amser mynd gartre i wneud y salad ffrwythau, meddai'n bwya. Gartre o'r diwedd, meddai Mam-gu. Alla i ddim aros am salad ffrwythau arbennig, bwya. Mae'n bwya'n golchi rhai o'r ffrwythau ac yn plicio rhai eraill, Mae'n torri rhai ohonyn nhw ac yn gwasgu'r sudd o rai eraill. Yna, mae'n rhoi'r ffrwythau i gyd mewn bowlen. Am liwiau hyfryd! meddai Mam-gu. Ie, meddai'n bwya gyda gwên fawr, fel yr heulwen nôl gartre. Mae Mali, Mam-gu a Mbuya yn bwyta'r salad. Mmm, blasus iawn, meddai Mam-gu. Mae Mali'n chwerthin. Dyma salad ffrwythau arbennig, Mbuya. Diolch bwya! Diolch, Mam Gi. Wel, a fy salad ffrwythau yn edrych yn hyfryd. A fi bach yn llwglyd nawr. Hwyl fawr am y tro.
Beth y ti'n neud, Griff? Edrych ar fap o Gymru. Dyma ble rydyn ni'n byw. Dwi eisiau gweld mwy o Gymru. Beth am alw ar Dewin a Dodi? Un, dau, tri, pedwar, pump! Balalŵn! Mae Dewin a Doti yn cyrraedd. Bore da, Dewin a Dodi. Allwch chi ein helpu ni? Wrth gwrs, dwi'n hapus i helpu. Hoffen ni weld mwy o Gymru! Ond ble? Gallwn ni fynd yn y balalŵn. Ble hoffech chi fynd? Mae Dewin yn crafu ei ben. Mae Dotty yn crafu ei phen. Beth am ddysgu mwy am Fynydd Uchaf Cymru? Wwff wwff medd Dotty gan nodio ei phen. Ble mae mynydd uchaf Cymru? Dyma'r Wyddfa, yn y gogledd. Mae'r Wyddfa yn dal iawn. Mae'r tren yn mynd i'r copa. Waw! Ble nesa, Dewin? Beth am fynd i'r dwyrain i weld pont ddŵr fwyaf Cymru? Dyma bont ddŵr. Mae'r bont yn hir iawn ac yn dal iawn. Waw! Mae cwch yn mynd ar draws y bont! Ble nesa, Dewin? Beth am weld castell?

Ble nesa Dewin? Mae amser i fynd i un lle arall. Ydy ni wedi bod i'r gogledd, dwyrain, a'r gorllewin? Ydy ni'n mynd i'r de? Ydyn. Gwarchodfa natur ar lan y môr. Beth am edrych ar anifeiliaid ac adar gwyllt? Mae anifeiliaid yn byw yn y tywod. A dyna ni, daith Cymru wedi dod i ben. Mae'n braf iawn byw yng Nghymru. Diolch Dewin a Doti. Tan ein antur nesaf.
Plantos Cwm Perthyn Mae'n ddiwrnod newydd i Blantos Cwm Perthyn ac mae'n ffrindiau yn y cylch yn chwarae a chwerthin. Mae Glenn Pritchard yn rasio neu gader olwyn, tra bod Fflir Ifans yn rhannu snacs ffrwythau efo pawb ar yr iard. Mae Idris Cardial yn sgorio gôl i ennill Cwpan y Byd, tra bod Kadi Mabuse yn canu ei hoff ganeuon. Ac mae Eldra Cernyw yn tynnu lluniau mewn sialc ar y llawr, lluniau o anifeiliaid sy'n tynnu wynebau doniol! Chwarae na yn ffrindiau hefo'i gilydd, chwarae mwynhau waith byd i'r tywydd achos dyna mae ffrindiau yn da, sef bod yna ein gilydd fatha ffrindiau da. Ond heddi ydy diwrnod cyntaf Jason, yr hogyn newydd, sy'n sefyll ger y glwyd. A thrwy giât y cylch meithrin, mae Jason yn gweld planto sy'n brysur, brysur, mor brysur yn rasio, rhannu snacs ffrwytha, sgorio goliau, canu caneuon a thynnu lluniau. Mae Jason yn teimlo'n ofnus, isio crio, yn poeni na fydd ganddo ffrindiau o gwbl. ddim yn gwybod os fedrith o wneud yr holl waith caled bydd Miss yn ei roi, ac mae Jason yn hiraethu am ei fam. Er bod mam yn dal ei law, ger giât y cylch meithrin. Yn ffodus i Jason, yr hogyn newydd, mae plantos cwm perthyn yn blantos llawn hyd a lledrith. Mae gan bob un ei ddaw. Mae gan bob un ei bwer hudol. Gwyliwch felly beth sy'n digwydd nesaf. Wrth i Fflur fwynhau gweld ei ffrindiau'n mwynhau bita snacs ffrwytha, mae hi'n arogli'n sydyn fod rhywbeth o'i le. Daw ogla halen o fagrau Jason i lenwi'r awyr, fel petai cylch meithrin Cwm Perthyn wedi symud yn sydyn i fod ar lan y môr. Mor gryf oedd yr ogla halen o fagrau Jason. Gall Eldra wedyn glywed sŵn drymio taranllyd yn sydyn, fel petai band samba swnllyd yn martsio drwy gwm perthyn. Ond sŵn curiad calon Jason yn brasio yw'r sŵn sy'n llenwi clustiau Eldra. Mor nerfus yw Jason ar ei ddiwrnod cynta, wrth sefyll ger y glwyd yn dal llaw ei fam. A gyda hynny, mae Idris yn gweld lliwiau llachar yn dod o gyfeiriad y glwyd. Lliwiau emosiynau Jason bach yr hogyn newydd. Lliwiau o ofn a thristwch. Lliwiau sy'n deud, Mam bach, dwi'n nerfus ar ddechrau fy niwrnod cyntaf ynghylch Cwm Perthyn. Wrth i Glenn fita un o snacs ffrwythau blasus Fflur. Mae'r blas yn sydyn yn troi'n sur, fel lemwn siarp yn ei geg, ac mae'r blas yn cysylltu yn bont ar draws yr iard draw at yr hogyn bach sy'n sefyll ger y giât, hogyn sy'n teimlo'n sur a ddim yn hapus am orfod dechrau mewn lle newydd. lle nad ydy o'n nabod neb. A gyda hynny, mae rhywbeth yn cyffwrdd calon Cadi. Mae hi'n stopio canu ei hoff ganeuon er mwyn deall yn union beth sy'n cyffwrdd ei chalon. Nerfau, tristwch, ofn, surni, pryder a dagrau Jason Bach yr hogyn newydd sy'n cyffwrdd calon Cadi. Mae hi'n galw ei ffrindiau ati ac yn creu sgrym o drafod a hel syniadau. Cyfarfod mae'n ffrindiau efo'i gilydd ac os yn drist, does dim cywilydd achos dyna mae ffrindiau yn da, ynde, sef helpu'n gilydd fel ffrindiau da. Gyda'i gilydd gall ein harwyr gael gwared o bob rhwystr. Ac ar hynny, mae Cadi yn arwain ei ffrindiau hoff at giât y Cylch Meithrin i gyfarch yr hogyn newydd. Be di enw chdi? hola Cadi. Jason, sibryda'r hogyn newydd sy'n sefyll wrth y giât. Sa ti'n licio ffrwyth, Jason, hola Fflur. Maen nhw'n flasus dros ben. 'Sa ti'n licio chwarae ffwtbol efo fi? hola Idris. Ac ar ôl ti sgorio gôl yn erbyn Idris, 'sa ti'n licio tynnu lluniau o anifeiliaid yn tynnu wyneb a doniol efo fi? hola Eldra. A pha mor gyflym wyt ti'n gallu rhedeg, achos mae fy olwynion i yn troi'n gyflymach na melin wynt wallgof, a sa'n hwyl cael dy rasio, er bach a Glenn wedi cyffroi yn lân. Yn sydyn, daw gwên fach i wyneb Jason, ac mae'r dagrau yn stopio llifo. Mae'r teimladau ychyf i yn gadael ei fol, ac mae'n codi ei galon wrth weld ei ffrindiau newydd yn bod mor glên. Iawn, mam. Well ti fynd wan. Mae yna lot o waith chwarae efo fy ffrindiau gen i'w wneud. A dyna ei fam yn chwifio ei llaw a hithen llawen fod Jason bach yn Sboncio'n hapus ei fyd i iard yr ysgol ar ei ddiwrnod mawr cyntaf yng Nghwm Perthyn. A dyna fi, rhwng Plancos, Cwm Perthyn, a phawb yn y diwedd yn rholio chwerthin.

Mae Dewi newydd fod yn sôn am y tro aeth i helpu Alice i ailgylchu. Dyma stori Dewin a Dodi yn helpu i ailgylchu. Dwi'n mwynhau bwyta wy frecwas cyn mynd i'r cylch meithrin, medd Alice. Mae Alice yn helpu i glirio'r bwrdd ac yn mynd i roi popeth yn y bin sbwriel. Ond cyn i Alice i rhoi popeth yn y bin sbwriel, mae Dewin a Dodi yn cyrraedd! Bore da, Alice, meddai Dewin. Da iawn ti am helpu Mami a Mam i glirio'r bwrdd. Wyt ti wedi meddwl am ailgylchu cyn rhoi popeth yn y bin? Ailgylchu? meddai Alice. Beth ydy ailgylchu? Ailgylchu yw defnyddio rhywbeth fwy nag unwaith, medd Dewin. Mae'n bosib ailgylchu botel laeth a'i defnyddio i greu rhywbeth newydd, medd Dewin. Waw! medd Alis. Pa fath o bethau newydd? Mae Dewin yn taflu'r sêr hud. Dyma sut wyt ti'n gallu ailgylchu potel laeth, medd Dewin. Gelli di greu pot i'r ardd, creu botel i rhoi dŵr i'r blodau neu greu pot dal pensiliau, medd Dewin. Waw! medd Alis. Dyna'n syniad da! Wff, wff! medd Dodi gan nodio ei phen. Mae'n bosib ailgyrchu bocs wyau i greu rhywbeth newydd, medd Dewin. Waw! medd Alis. Pa fath o bethau newydd? Mae dewin yn taflu'r sêr hud. Dyma sut wyt ti'n gallu ailgylchu bocs wyau, medd Dewin. Gelli greu gardd hadau neu rhoi'r bocs yn yr ardd achos mae mwydod yn hoffi bwyta carfwrdd, medd Dewin. Neu gelli ti rhoi'r bocs wyau yn y bin ailgylchu i greu bocsys wyau newydd. Waw! medd Alis. Dyna syniad da! Woof, woof! medd Dodi gan nodio'i phen. Mae'n bosib ailgylchu gwastraff bwyd i'w wneud compost, medd Dewin. Beth yw compost? medd Alis. Mae compost yn dda i'r ardd, medd Dewin. Mae'n dda i'r pridd ac yn helpu'r planhigion dyfu. Ga i helpu rhoi pethau yn y biniau ailgylchu cywir os gweli di'n dda, Dewin? medd Alis. Wrth gwrs! medd Dewin. Mae'n bwysig ofalu am ein byd ni. Da iawn ti, Alis. Rwyt ti'n dda iawn am ailgylchu nawr, medd Dewin. Diolch, Dewin, medd Alis. Dwi am gadw'r bocs wyau er mwyn tyfu hadau. Amser mynd i'r cylch meithrin, Alis, medd Mami. Sut wyt ti'n mynd i'r cylch meithrin, Alis? medd Dewin. Dwi'n cerdded gyda Mami a Mam, medd Alis. Rhaid meddwl am sut ry'n ni'n teithio, medd Dewin. Mae cerdded neu feicio'n dda os wyt ti'n byw yn agos i'r cylch meithrin, Mae teithio ar y bws yn gallu bod yn hwyl hefyd. Bore da, Alis, medd Jac, arweinydd y Cylch Meithrin. Sut wyt ti heddiw? Da iawn, diolch. Dwi wedi dysgu llawer iawn am ailgylchu. Dyma focs wyau gwag, medd Alis. Dwi am ailgylchu'r bocs wyau yma a thaflu hadau ynddo, medd Alis. Am syniad ardderchog! medd Jac. Mae Dewin yn taflu sêr hi dros y bocs wyau ac mae'r hadau yn tyfu. Waw! Diolch am i'n dysgu i ailgylchu Dewin a Dodi! medd pawb. Hwyl fawr tan ein antur nesaf! Wel dyna syniad da, defnyddio bocs wyau i dyfu llysiau! Beth am i chi gael tro? Wela i chi cyn bo hir am stori arall. Hwyl fawr!

Wel, mae'n ddiwrnod braf yma yng nghylch meithrin Cwm Bychan Bach. Diwrnod braf a diwrnod cyffroes. Os edrychwch chi'n ofalus ar yr awyr las a'r cymylau, mi welwch chi rhywbeth arbennig. Welwch chi? Rhywbeth porffor yn hedfan? Dacw'r Bala Lŵn. Mae hi wedi glanio! Hwre! Ond pwy sy'n teithio yn y Bala Lŵn? Dewin, wrth gwrs. Helo, Dewin. Heb anghofio Doti. Wel, am hyfryd. Dewin a Doti wedi dod i weld eu ffrindiau yng nghylch meithrin Cwm Bychan Bach. Mae Dewin a Doti yn byw yn y Bala Lŵn ac yn hedfan ar hyd a lled Cymru. O, beth sy'n bod, Dewin? Byddwn i ddim yn gallu hedfan ar hyd a lled Cymru cyn bo hir. Pam?
Be 'di'r broblem? Rydyn ni angen mwy o danwydd. Tanwydd?
Be di tanwydd? Tanwydd sy'n neud i beiriant symud. Ond ma tanwydd y Bala Lôn yn isel. Ohh.
Wel, dwi'n siŵr y gall dy ffrindia yn y Cylch Meithrin dy helpu. Be di tanwydd y Bala Lôn? Be wyt ti angen i wneud iddi hedfan? Dwi angen geirie hud Cymraeg.
Clyw? Ma plant y Cylch Meithrin allan yn chwara. Tyrd, dwi'n siŵr y gwna nhw 'ych helpu chi. Edrychwch pa mor brysur ydi pawb. Mae Martha a Guto wrth eu bodd yn coginio cacen fwd a chwarae gyda dŵr. Mae digon o bethau i chwarae efo nhw yn y cylch meithrin, welwch chi. O, dacw Tom a Siân. Be maen nhw'n wneud tybed? Dwi'n gwbo. Adeiladu lle i guddio. Cuddfan! Wel am sbort! Ond dwi'n siŵr y byddan nhw i gyd yn falch iawn o weld Dewin a Doti.
Helo! Helo! Os rhywun yn y cylch meithrin heddi?
Mae pawb yn brysur iawn yma heddiw, Dewin. Ond i ble'r aeth Sian? Sian, druan. Dwi ddim yn meddwl mai fel yna mae'r gudfan i fod. Ti'n iawn, Doti. Dwi'n meddwl y dyla ti helpu Sian, Dewin. Wrth gwrs!
Da iawn, Dewin. A rwan mae'r gudfan yn barod.
Ie, Dotty. Gair hud. Cuddfan.
O, gwych! Mae Dewin wedi casglu un gair hud yn barod. Cuddfan. Mae hi'n amser cael ffrwyth yn y cylch meithrin rwan. Ym, ydach chi'n hoffi ffrwythau? Sgwn i os bydd yna air hud arall i'w gasglu wrth gael ffrwyth. Mae Dana a Jac wedi gosod y ffrwythau yn daclus ar y bwrdd mewn powlenni. Mae Dana yn hoff iawn o helpu yn y cylch meithrin. Mmm, banana yw ffefryn Martha a Tom, ac afal i Guto. Dwi'n hoffi afal hefyd. Diolch! Diolch! Clywes di hynna, Dewin? Roedden nhw'n dweud 'diolch'. Mae'n rhaid fod 'diolch' yn air rhyd. O, ydy. Diolch.
Mi fyddwn i wedi casglu digon o eiriau hyd cyn pen dim. Ond edrych, Dewin, Mae 'na oren ar ôl. Ti'n hoffi oren? Mmm.
Diolch! O, am garedig ydi Dana. Mae Dana wedi rhoi y ffrwyth olaf ar y bwrdd i Dewin. Ond pa ffrwyth wyt ti'n hoffi Dana? Beth am fefus? Oes mefus yn y fasged, Jac? O, hen dro. Dim mwy o ffrwythau. Mae gen i syniad!
Wel, wir. Da iawn, Dewin. Mefus i danna. Amser chwarae gyda'r teganau bach rŵan. Mae Martha o dan y bwrdd. Hi yw'r ffermwr, ac mae Tom yn cadw llygaid ar yr anifeiliaid iddi.
Trefnus iawn, Dana a Guto. Pentwr coch, gwyrdd a melyn. O, a dyma ffermwr Martha ar ei ffordd! Does dim byd gwell na chwarae gyda ffrindiau. Chwarae!
Gair hud!
Hwre! Gair hud arall i fynd mewn i'r het! Beth am adeiladu tŵr gyda'r blociau lliwgar?
Syniad da! Woow! Byddwch yn ofalus! Dotty!
Hei, dwi'n meddwl ei bod hi'n amser stori! Beth am i bawb fynd draw i'r gornel ddarllen? Maen nhw'n cael stori yn y cylch meithrin rwan. Mae Jack yn dda iawn am ddweud stori. Drychwch, mae pawb yn gwrando'n astud. Pst, pst, dewin, stori am beth ydach chi'n gael? Stori am Enfys. Sori, Doti. Mae'n rhaid i ni wrando rwan, meddai Doti, achos mae gan Dewin gwestiwn i'w ofyn. Pa air allwn ni ddefnyddio i ddisgrifio Enfys?
Mae gan bawb atebion, ond Guto sy'n cael ateb. Mae Guto ychydig bach yn swil, felly mae o'n sibrwd yr ateb wrth dewin. Ella y bydd o'n air hud! Ohohoho! Beth oedd y gair, Dewin? Lliwgar! Wel, wrth gwrs! Mae'r enfys yn lliwgar! Gair hud hyfryd! Diolch Cylch Meithrin Cwm Bychan Bach, rydych chi wedi achub y Bala Lŵn! Wel, do.
Mae Dewin wedi casglu pedwar gair hyd o'r Cylch Meithrin, cuddfan, diolch, chwarae a lliwgar. Fydd hynna'n ddigon o danwydd i'r Bala Lŵn fynd i'r Cylch Meithrin nesaf, Dewin? O, bydd.
Wel, dyna beth oedd hwyl. Ond, Dewin, sut wyt ti am roi'r geiriau hyd yn y Bala Lŵn? Gyda'ch help chi, ac ychydig o sêr hud o fy het, siŵr iawn. O, iawn. Dim problem. Ydach chi gyd yn barod i ddweud y geiriau hud gyda'n gilydd? Ydach chi'n cofio beth oeddan nhw? Cuddfan, diolch, chwarae, a lliwgar. Ar ôl tri, felly, dywedwch y geiriau hyd. Un, dau, tri. Cuddfan, diolch, chwarae, lliwgar. Hwrê! Mae o wedi gweithio! Gwell i chi fynd rwan, Dewin, cyn i'r Bala Lŵn hedfan i ffwrdd.
Hwyl fawr cylch meithrin cwm bychan bach, a hwyl fawr ffrindie. Diolch am y geirie Cymraeg gwych.
Hwyl fawr Dewin a Doti, Wel, dyna beth oedd diwrnod da. Pan fyddwch chi'n mynd i'r Cylch Meithrin, cofiwch ddefnyddio geiriau Cymraeg gwych rhag ofn y bydd Dewi na Doti angen eich help. Hwyl fawr!